Helo blant dros blwyddyn chwech, Miss Thomas sydd yma unwaith eto a dyma ni allan, tu allan yn yr awyr agored unwaith eto a dwi eisiau esbonio tasg yr helfa natur i chi, sef tasg un mathemateg yr wythnos hon. Nawr te, pam i chi mynd allan am dro, mae llawer o fyd natur o'n amgylch ni a tybed ydych chi'n gallu darganfod rai o'r pethau sydd ar y rhestr Does dim ots os ych chi ddim yn gallu darganfod pob un, ond tybed faint ohono nhw i chi'n gallu darganfod. Felly, dwi'n mynd i roi sialens i Mrs Davies, a'r sialens cyntaf sydd gyda fi yw, wyt ti, Mrs Davies, yn gallu darganfod deilen sydd tua 10 cm o hyd neu llai. Dwi e ddim yn gallu bod yn fwy na 10 cm o hyd. Wyt ti lan am y challenge? Ydw Miss Tomos, dwi'n barod am y sialens, ydw i'n mwynhau her. Felly, dyma fi yn y, yn, y ngardd blwyddyn chwech. Pa ddeilen sydd tua 10 centimetr ond sydd ddim yn llai? Na, mae rai chi gofio, peidiwch â pigo dail oddi ar y coed achos mae angen y dail ar y coed. Pam? Wel, mae'r dail yn helpu nhw i fyw achos mae'n rhoi bwyd iddyn nhw ac egni iddyn nhw. Felly, Oes unrhyw ddail ar y llawr? Mm, na, sain... Mae hwnna bach yn fach. Ww! Ww! Chi'n meddwl bod mae hwnna'n eitha bach, ond beth am yr un yma? Newn ni'r ddau o'n nhw. Falle bod hwn... Ww, falle bod e'n fwy na 10 centimetr. Gawn ni weld pa un fydd yn gywir. Hei, so dyma fi, gadwch yn ail, a dwi eisiau gweld os ydyn nhw yn 10 centimetr neu llai. Mae gen i fy mhrymesur, ond os nad oes prymesur gyda chi, fel wedodd Miss Thomas yn gyne, darn o bapur A4. Nawr, dwi'n gwybod bod y hyd yn tua 30 cm, ond mae'r lled yn tua 20 cm. Felly, os dwi yn plygu'r papur ac yn aneri fe, dwi'n gwybod bod hwnna tua 10 cm o hyd. Felly, mae rhaid i fy neilen i fod yn llai na hynny. Gen i weld. Nawr, un peth doeddwn i ddim 'di ystyried oedd y ffaith bod rhaid i fi i feddwl am y coesyn hefyd, achos dwi ddim wedi ystyried y rhan hynny, felly gewn ni weld. Os dwi'n gosod yr un yma fan hyn, ww, mae e... Byddwn i'n dweud tua 10.5. Os dwi'n talgrynnu i lawr, gallwn ni ddweud fod e tua 10 centimetr. Felly mae yna um, chydig bach yn, uh, yn fawr efallai. Nawr, beth am yr un yma? Deilen llawer yn llai, felly dwi'n siŵr bod hyn yn llai na 10 centimetr. O na! Drychwch ar ba mor hir yw'r coesyn. Mae coesyn yn tua 12 centimetr, felly mae hynny yn rhy fawr. Hmm, oce. Okay. O, drychwch, dwi wedi darganfod un arall ar y llawr. Beth am i ni fynd am yr un yma? Yn bendant, yn mynd i fod yn llai na 10 centimetr. Ydw i'n gywir? Ydw, mae e'n tua 8 centimetr. Os dwi'n defnyddio fy mhapur a pedwar, tua'r un peth, tua 8 centimetr. Felly dyna fi wedi llwyddo yn yr her. Da iawn ti, Mrs Davies, rwy ti wedi dyfalbarhau gyda'r her ac er doedd y ddau ddeilen gynta Ddu yn o'n nhw'n ry fawr, rwyt ti wedi dyfalbarhau a darganfod un oedd yn berffaith. Da iawn ti. Nawr te blant dros blwyddyn chwech, eich tro chi. Mwynhewch y sialens hon. Cofiwch, os chi eisiau tynnu lluniau o'ch hunan a roi e mewn pic collage, dwi'n gwybod bod chi gyd yn gwybod sut i wneud pic collage, bydde hwnna'n hyfryd a danfon nhw aton ni.